Монда, кстати, бик популярный газ да бар, бензин да бар монда. Маго зада бар монда. Менә хәзер барам үземнең хостелга. Яздырга да сөйләргә дә хәлем бетте әле бераз. Юл күп вакыт алды. Пенжикен, мин бит бүген Пенжикентен Хафткүлдән чыктым. Аннары Пенжикент, аннары күче. Бәләкәй-бәләкәй шәһәрләрне үттем. Душанбега барыр өчен фактически мин 9-да чыгып киттем. Хәзер сәгать 5. Вот, үзегез турына китерегез. Күпме сәгать мені аяк неде инде юлда, аякта арытты бераз. Кайтып җой итәргә кирәк. Супчигым бар, пешереп ашарга кирәк. Тым безнең хостелдан Соңга калып чыктым монда, чөнки эшләр дә күп булды. Регистрация менә карагыз мотор иттереп. Гранат. А когда он будет готов? Когда можно кушать гранат? Можно уже кушать? Менә уже гранат та үсеп килә. Может, берәрсен үзеп ашап та карармын. Ә хәзер әкренләп кенә чыгып китәм Душанбега. Кичкә кадәр, как всегда, жүрим, чыгам. Сәгать 11 по местному. Киттек Душанбеград юллары буенча. Нәрсә сөйли алам кичә турында? Кичә мин бишләр атлар тирәсендә килеп җиттем. 8-9 сәгать бардык, озак булды. Шуңа бик каты арытты. Юл серьезный андый юлны күргәнем жоқ. И юлның күбесен бит инде мин төшерә алмадым. Особенно опасный участоклардан да бар иде шуны бер ике өч участок. Мин андый белән киноларда гына күргән бар. Шуңа да теге Хафткүлдә күргән опасный юллар. Честно әйткәндә, вообще чепуха булып чыкты. Чөнки без мендек 2 километрда 600 метрга һәм шул юлда без бит инде әллә 100 белән төштек. Риски поворотларга 70-ләр белән кереп, икрыйда бер нинди барьер дә юк, ичмасам. Чыгып штом километр ярымны машина белән очыр идек. Куркып бардым инде. Әле безнең водитель һәм калган водитель таджиклар а, реминде каптырмыйлар. Насыйп булса үләбез ди, насыйп булсак барып җитәбез ди, без дога кылабыз ди. Вот бик тәвәккәл халык. 2,5 километр биеклектә 70 белән поворотка кереп,

Аннары центрда җыю үзем йөрәчәкмен. Туп-туп кына. Современный магазин бәяләр. Бер самани ул 8,5-9 сум. Менә бәяләрне күрә аласыз бит инде. Продуктлар, пастлар, химияләр, сулар. Менә шушындый бәяләр, шушындый ассортимент бездә кебек инде аерым аерылмый.

парикмахерский бар. Мин бит инде чәчне үстерергә булдым беразрак. Ә менә мыек белән сакалны рәтләргә кирәк. Теге әзрәк кенә сәфәрдә лишний гигиена турында сөйләп китәсем килә. Так, нәрсә әйтергә кирәк? Ират кешегә хос булган әйбер инде ул мыек, сакалны рәтләргә кирәк, тәртиптә тотарга кирәк. Теге барадачлар кебек йөри белмим. 3-4 көнгә бер рәтләп каратып, тәртиптә торырга кирәк. Шуңа Бөтен хостелда тагын андый уңайлы урын юк шул. Рәхәтләнеп теге сакалны мыеклы тәртипкә китерергә. Шуңа кайвакытта төрле җирдә чүтле телефонга карап, анда чишмә кырында утырып, мыекларны рәтләргә туры килгән вакытлар да бар инде. Сәфәргә обязательно не алыгыз. Иратлар да, хатын-кызлар да влажный салфетка Үзегез беләсез, туалетка да барырга кирәк, кайвакытта артык гигиеничный булмаган әйберләрне дә күрергә туры килә, особенно монда Таҗикстанда. Монда гигиена белән әзрәк кенә аңлашылмаучанлыклар бар. Шуңа тагын үзем белән ларный салфетка йөртергә тырышам инде. Мин үзем алай артык э, акылдан язган чистоплотный кеше түгел, минем хатыннан сорый аласыз. Андый зур фантастичный пакьлык юк, но Юлда сәфәрдә микроб эләктереп, бер атна буе чирләп ятырга теләмисең икән, обязательно, обязательно карап торырга кирәк үзеңне. Алдан да, арттан да, кергән дә, чыккан да. Чөнки сәфәрдә чирләсәң, Алла сакласын. Э, мин страховкасыз йөрим бит. Кемдер страховка белән йөри. Больницага эләксәң, бик зур акча түләргә мөмкинсең. Шуңа да гигиенаны карау бик мөһим. Ә вот сәфәргә чыгарга уйласагыз инде. Кемдер инде бәләкәй генә шешә су ала үзе белән җуып торырга, кемдер сабын ала. Ансы минемчә уже артыгы. Вот. Бер мәртәбә, конечно, мин не ошадым. Ә, су эчтем чишмәдән. Анар ул чишмә пычрак булып чыкты. Бер-ике көн куркып йөрдем инде, әйтәм. Хәзер ятырмын инде дип. Ләкин Аллаһка шөкер ятмадым, пока исән. Вот, шуңа тагын алыгыз, если что, үзегез белән эшне бара торган ситуацияләр чыкса, ашказаннан дарулар алырга кирәк. Обязательно менә мин бер өч төрле дару алдым сразу. Бер сузмаса калган булсын. Менә килеп җиттем инде циркка. Циркның эченә кердем. Менә мондый касса. Әле совет чорыннан калган скамейкалар.

Цирк барып карыйм дисәм. Цирк атнага бер генә була, суббота көнне. Болай бәясе по сути арзан, чөнки анда самый дешевый категория билетлар 30 сом ани. 250 сум ул цирк өчен чүп-чар бит инде, чөнки Казанда цирк анда 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 тора кайбер җирләрдә. Менә артта бит инде циркның зданиесен күрә аласыз. бик үзенчәлекле былай каралган теге ташкентныкыннан бераз исәнрәк күренә цирк ну бәләкәйрәк инде ташкентныкы зуррак тоелды миңа матур матур агачта кошлар сайрый вот шундый хәлләр Карыйбыз дальше хәзер Душамбинка елгасына барабыз. Менә обед тирәсе монда инде час пик. Карый аласыз. Душамбе. Еракта таулар күренә. Монда, конечно, смог оказывается бик көчле. Дә тегендә матур биналар бар, тегендә дә бар. Мин җылганың бу ягында торам, анда Күбрәк теге советский урын. Ә, тарихирак, кызыграк әйберләр бөтенесе бу якта. Хәзер барып карыйбыз дим. Менә сезгә Душамбинка елгасы. Ничек ага инде. Э, артык чистә күренми дә. Теге таудан төшеп инде күп шәһәрләр, авыллар аша уза-уза төрле заводлар бит инде, ниләр уза монда. Бер кеше акча анадыр. Шундый елга. Ә без барабыз елганың теге ягына. Күпер буйлап. Күперне күрә аласыз инде. Лишний брусчаткагыз калды икән, кая куярга белмисез икән ул брусчатканы. Менә стенага шулай куеп була. Менә шулай бик кызык иттереп кенә куелган. Үзенчә дә шулай матур күренә. Төрлесен төрле төскә буярга була, кстати. Бөтен җирдә флаг. Мин күпме илдә булган бар, моның моның кадәр флаг күргәнем юк. Бөтен җирдә флаглар, бөтен җирдә. Сында менә балаларның киемнәре обязательный шушындый формалар белән йөрергә тиешләр бит инде. Вообще мотор даже авылларда йөрдем, кышлакларда яздырмаганмын дремянын. Но анда кызлар да, малайлар да гын в обязательном форме, э, порядке форма кияләр. Шул кадәр мотор, а то теге элек без бит инде Россиядә бик Форма кимәдек. Әле инде мәзәк кыяфәт болай да. Болай формадан булгач, ниндидер элитный эшколдан чыккан җегетләр, кызлар кебек тоелалар. Үзе кишлак тагын 150 кешелек кенә. Ә балалары матур киенгән. И студентларны күрдем, бик күп монда ерак түгел институт бар, аларны төшереп тормадым инде. Студентлардагын в обязательном порядке черный низ, белый верх. тоже бик матур. Ата безнең институтка барасың, институтта менә как раз студент бара, шундый формада киенгән. Менә фонтаннар кораласы инде монда бер үзенчәлекле урынны. Вот, студентлар да шулай матур киенгән. Кызлар да, җегетләр дә бер төрле матур. А то бездә үзегез беләсез, студентларның киенү рәвешләре. Форма кертү наоборот яхшы булыр дип уйлыйм мин. Иң яраткан әйберләрнең берсе Менә шулай чи белмәгән шәһәргә киләсең дәген. И гулять итәсең. Просто карыйсың, ничек кешеләр яши, ничек киенәләр, ничек бер-берсенә сөйләшәләр. Вообще рәхәт шулай берне карарга. Башка культура. Менә карагыз, бу автобуслар ничек йөри, ниләр йөри, кешеләр ничек киенә. Күр аласыз, бик матур янында. Машиналар йөриләр, туда-сюда, эчә алмыйча, чыга алмыйча. Рәхәтләнеп йөрисең. Кызыгып, карап, сокланып. Кай вакытта шөкер итәсең, кара әле. Без болардан яхшырак торабыз дип. Икенче чакта карыйсың да, кара болар бездән дә яхшырак торалар дип. Субханалла дип өстәп куясың көчелек белән. Вот. Нәрсә әйтсәң дә гын бик матур, бик күркәм. Монда бик матур гына микрорайон. Бөтен нәрсә әйтәсең килә, бөтен центрны теге иске пятиэтажкалар сүтеп, монда салалар яңа домнар, мондый күп. Күрәсезме? Монда салалар, тегендә салганнар, тегендә салалар. Ә, центрны бик каты кыйммәтле йортлар белән тутыралар бит инде. Совет системасы бит инде күбрәк гадирәк домнар салырга тырышты. Белгән булсагыз тарих буенча. Ә, чөнки кыйммәтле домга ресурс күбрәк китә. Шул түбәтә киеп йөриләр матур иттереп. Түбәтәйләр белән. Ә гади домнарга ресурс арзан китә, шуңа дагын Бер кыйммәтле дом урынына ике арзан дом салдырып була бит инде. Вот шуңа шундый хәлләр. Шуңа менә бу иске домнар күрәсез инде. Ул барак формаларында менә күренеп күреп була. Монда рик булган инде шул микрорайон. Аларны сүтеп менә мондый

Менә Душамбинский ниләр, высоткалар. 30 ничә этажлы. Менә бит инде центр. Менә монда парламент Таджикистанның, монда ниндидер министерство. Менә монда главный культурный үзәк центр. Менә коронасы да бар. Абзый ике не белән зур машина белән басып тора монда.

30-нчы ме, 850 елдамы зур территорияне яулап алган империя булып тора бит инде. Э, үз вакытында гарәпләр Ирандагы булган бөтен э, шул Сасанид империясын җимерә башлагач, тегеләр местный феодаллар властьны алып, төрлечә кем үзенең җирлегендә нинди дәүләт тели, шундый дәүләт төзегәннәр бит инде. Һәм шуларның берсе ул э, Саман җирлегеннән, Самарканд ягыннан чыккан Саманилар исемендә булган бер халык, бер төркем. Һәм инде алар бик тиз арада алай зур-зур сугышлар оештырмыйча матур иттереп кенә дәүләт төзегәннәр. Саманитлар дәүләте. Шуңа тагын саманитлар дип аталалар да инде. Бу, скорее всего, Исмаил Саманидер инде, самый знаменитый шушы саманиларның кешесе. Менә корона. Һәм алар үз вакытында белсәгез, ул серьезный территория Казахстан, Үзбәкстан, Иран, Таҗикстан, хәзерге Түркменстан, бик күп Афганистан, шул җирләрнең анда бит инде элек андый дәүләтләр булмаган. Шушы җирләрнең хуҗалары булганнар. Примерно бер 100-120 ел микән. Һәм саманилар, саманилар инде Шушы рәвешле бик көчле династия булып, э, ешыл 120-130 ел хуҗа булып торганнар. Һәм инде Таҗикстанда алар үзләрен хис итәләр дәвамчылар дип. Дәвамчылар шушы Великий империянең. Ләкин нәрсә әйтергә кирәк, андый Великий империяләр 100 елга, 200 елга, 300 елга бик күп булдылар. Анда хәтта ки 1000 елдан артык булган Рим империясе дә булды. Бер империя дә озак тормый, хөрмәтле дусларым. Бөтен империянең бар башы, бөтен империянең бар ахыры. Шуңа тагын 21 гасырда империя төзүгә түгел. Ә менә шулай матур гына иттереп, үз тарихын белеп, үз тарихын хөрмәт итеп, тормышны матур иттереп дәвам итәргә кирәк бит инде. Чөнки үзеңне әле нинди империянең бер кисәге дип хис итә башласаң, кинәт кенә нәре шул элекке империяне кайтарырга теләктә туырга мөмкин. Шуңа да гына инде менә зур тарих, тарихыбызны хөрмәт итәбез, яратабыз, сөебез. Шушы безнең өчен күңелебездә, хәтеребездә бик яхшы бер истәлек булып калырга тиеш. Менә кайчан безнең бабайлар, әбиләр шундый зур һәм дәрәҗәле булганнар дип. Менә Таҗикстанда аларны бик хөрмәт итәләр. Шушы инде

э, сум бирсәләр үзбәкчә яки казахча ничәдер 100 тенге бирсәләр самони кирсенчә бер самони 9 сумга якын тора ягъни аның бәясе бар бит инде менә бу центр менә шундый матур парклар да бар хәзер паркны жүреп карарбыз монда кстати бик күп биналар кытайлар салалар шуңа кытайча язулар бик күп Аптырап калмагыз. Фонтаннар чөт эшләми, ял итәләрме бүген понедельник? Шулай матур гына. Хәзер паркка кереп карыйбыз. Кем белән генә общасызмы Таҗикстанда, менә киштаклардамы, яки шәһәрдәме, беләсезме нәрсә? Яшьләр дә, картлар да бөтенесе дә гөн бик каты сагынып искә төшерә. Вот советский время дә безнең шулай иде, тегелләй иде, былай иде дип. Гаҗәеп, Казахстанда андый бер ишетмәдем. Үзбәкстанда андый бер ишетмәдем. Ә менә монда бөтен кеше сөйли, "О, безнең тегеләй иде, безнең былай иде." Совет чорын вообще Таҗикстанда нык яраталар, нык хөрмәт итәләр. Мин даже аптырап калдым. Кешеләр белән бераз гына сөйләшеп китәсең. Мин битүсен яздырмыйм бит инде. Мин яздырган ул уны ибрагым берсен генә яздырам. Сөйләшеп утырасың, гел үлеп яратып искә төшәрләр совет чорларын. Менә бу мотор парк буенча барам бит инде хәзер. Килеп җитәргә тиеш мин әкренләп кенә. Нигә? Ничек дип аталар ул? Флагшток. Дөньяда үз вакытында иң зур флагшток булган. Вообще Таҗикстанда нык яраталар инде. флагларны. Шуңа дөньяда иң зур флагны без ясыйбыз дип план куйганнар да, и ясаганнар. 165 метр дип ишеттем инде. По идее, бик биек бит инде күз алдына китерер 165 метр. Белмим, ничә ул? 40 50 этажлы дом кебекме? Может даже зурактыр. 60 этажлы дом кебек буладыр инде. Вот. Һәм 2000 дә 15 елга кадәрме, 16 елга кадәрме. Ул дом битендә, ул флагшток дөньяда иң зур булган. Ну, аннары икенче мөселман дәүләте шулай ук флаглар үлеп ярата торган Үзбәкстан түгел, Казахстанда түгел, Төркиядә түгел, ә Сәгуд Гарабстаны тагы да озынрак флагны ясаган битенне булдырган. Шуңа тагын хөрмәтле дуслар, гонка флагштоков Продолжается, дәвам итә. Сездәген үзегезнең авылыгызда, поселогыгызда 175 метрлы флаг куйдырып куя алсагыз түбәгезгә һәм инде флагның үзенең зурлыгы 20-га 40 булырга тиеш. Тогда сезнең бөтен шансларыгыз бар Гиннес китабына эләгергә. Иң озын дөньяда иң зур флаг Безнең районныкы, безнең авылныкы дип шуңа теләгез булса ясагыз. 20-40 бутылка флага гына чүпрәге генә күз алдына китерегез. Бу средний спортзалдан да зуррак. Шу кадәр зур. Шушы матур парк, парк матур. Назрәк печән чабыра кирәк, конечно. Вот. Мин үзем теге мәчеттә эшләп, печән чаптым бит җибуй. Шомны күрәм, сарыз косилканы чыгарып килә. Менә шушы матур паркны үтәбез. Менә сатучы апаң йоклап та киткән уже. Рәхәтләнеп йоклап ята. Менә шушында чипсылар саталар. Эй, бачо! Салам алейкум. Сколько стоит такой? Пять самани. Это чипсы, да? Да. Qarayım әле. Әкелеп кенә. Хөрмәтле дуслар, мен алдым бу чипсыны. 5 самани тора, безнең акча белән 42 42 сумдыр, 40 сумдыр. Бер бәрәңгене үзләре шулай алып, кисеп, матур иттереп, таякта кыздырганнар бит приправаларын салып. Кап караган ем, ну нормальный бара инде. Зато натуральный безнең әбиләр әйтмешли, зато натуральный. Әллә кайдан Америкадан кайткан чүп-чар түгел, ә үзебезнең Таҗикстан җирендә үскән картушка. Вот, приправалар да местные, чөнки таҗиклар монда яраталар местные приправаларны. Мин утрам паркта бит инде. Монда тоже памятниклар бар, әле абзыйларга важный. Ну, бер фонтан да эшләми нигәдер. Ашап карыйк әле. Менә бит инде паркта Абугалисинага, Авиценнага матур иттереп памятник куелган. Ну, нәрсә әйтергә кирәк? Абугалисина 1000 ел элек яшәгән. Абу Рудаки дигән. Ну, хотя, какая разница, Рудаки ме, Абугалисина ме. Алар инде бик күптән яшәгәннәр, шуңа аларның чын хакыйкый йөзләре билгеле түгел. Шуңа монда собирательный образ древнего пирса бит инде. Вот. Монда библиотека менә бу зур матур здание. Һәм барабыз бит дальше флагшток монда. Һәм менә бу зур здание Белый думга ошаган. Белый дум була инде. Барып карыйбыз, йөреп. Торган здание Белый дум кебек инде бөтен җирдә камералар, стоплар, охраналар. Ә болай урамнары матур. Культур-мультур менә ясалган. Чәчәкләр, фонарьлар. И бөтен җирдә камералар, хәкәмәт күп. Миңа нишләптер Средняя Азиядә камералар Россиядән дә күбрәк тоелды. Үзбәкстанда бик күп камера, особенно юлда. Таҗикстанда менә Душанбеда камералар бик күп инде. Чәчәкләр үсә. Агачлар үсә бик матур. Монда уже кереп булмый бит монда ябык. Таҗик кызы белән бит инде чипсы сата торган сөйләшеп алдым. Мәйтәм, нәрсә эшлисең? Ул английский өйрәнеп утыра икән, мин бит үзем дә телләр яратам. Теге Мин сәфәрдә генә йөри дип уйламагыз, мин почти көн саен кич белән бер дәрес, ике дәрес Инглиз телле өйрәнәм бит әле. Үзеңнең бит инде уровеньны күтәрергә кирәк теге. Әле кичә генә сөйләшеп булмый олча. Яхшырак сөйләшергә өйрәнергә кирәк. Вот. Шуңа бу кыз белән сөйләшеп киттек, бик матур сөйләшә, бик чиста сөйләшә, 16 яшьлек кыз. Хыялымдай чит илгә китеп, чит илдә телләр өйрәнергә, шайтыр күрергә, укырга, институтларга керергә ди. Әти-әниләрем каршы ди. Һәм монда инде мин сезгә бик ошамый торган бер мәгълүмат әйтәсем килә. Дин буенча без әтиәнене тыңларга тиеш. Кушкан әйберләрендә. Чөнки ул аларның вазыйфалары, балаларны карап, тәрбияләү. Ләкин бөтен нәрсәдә дә гел әнине, әтине тыңларга без тиеш түгел. Әйе, беренчедән инде ул гөнаһ алай бер булса, икенчедән инде ул сине юкка чыгара торган нәрсә дә. Менә мисал өчен, әгәр синең әти-әниең чирләми икән, сау-сәламәт икән, аякта кулда йөри, бер матур иттереп эшли икән, улым, кызым, китмә, гел минем кырыемда тор дип, гел минем кырыемда яшә, минем белән бер авылда бул, ату мин сиңа үпкәлим, тегеләй болай дип. Күпме әни, күпме әти шулай манипуляция, бу откровенный манипуляция ясап, балаларның киләчәкләрен бетерделәр. Беләсез, белсәгез иде, мин мулла буларак күпме кеше белән эшләдем бу тематика буенча. Алар бит инде сөйләделәр. Эй, мин китә ала идем, эй, мин бара ала идем, мин Казанга бара ала идем, нәхәр квартирам булыр иде, эшем булыр иде, тегесе булыр иде, бусы булыр иде дип. Ләкин киләчәкне белмибез, әйе. Ләкин шул ук вакытта Без ясый алабыз чагыштырмача анализ. Һәм чагыштырмача анализ буенча әйтәсем килә, әтияни белән калу иң яхшы вариант түгел. Киресенчә, ул иң начар вариант. Без әтиәнене яратырга тиешбез, ләкин алар белән яшәү, гафу итегез, юк. Мин лично үземдә генә теләмәс идем, балаларым мин белән яшәгән кирәге бар. Мин аларны Аякка бастырам да, үзем менә 15 яшьтә ничек өйдән чыгып киттем. 15 яшьтән озатып җибәрмәсмен инде. 18 яшьтән озатып җибәрәсем килә, әзрәк бит әле. Үзең өчен дә яшисе килә. Әзрәк үзеңчә дә гел тормыш күрәсе килә, шулай бит. Гел бала белән утырып булмый. Ләкин кайбер кешеләр һәм инде аеруча Урта Азиядә шундый бер минем күңелгә ятмый торган гадәт инде ул балаларны үзләренә бәйлиләр. Моның сәбәбе нәрсәдә? Элек-электән бит инде пенсия системасы булмаган. Һәм пенсия системасы менә карагыз ни матур бина. Ох, ни матур бина аккуратный гына. Министерство финансов дигән. Аларны матур булырга тиеш инде. Элек пенсия булмаган, шуңа да гына инде картайгач чирләп калмас өчен, акчасыз калмас өчен синең балаларың ул э, естественный инвестиция булган. Вот. Син балаларыңа тыгасың, тыгасың дагын акчаларын, көчләреңә картайгач балалар сине карый. Ләкин бүгенге көндә Аллага шөкер, безнең больниц бар, транспорт бар, нинди генә авыл булса да транспорт жүреп тора. Безнең пенсияләр бар, эшләр бар. Дәүләт карыйбызны, дәүләт инде төрле яктан төрле мәнфәгатьләрен биреп тора, шуңа тагын. Әгәр сезнең әти-әниләрегез караватта чирләп ятмый икән, әгәр аларның тормышларында ниндидер зур кайгы-хәсрәт килеп төшеп, алар бер фаҗига астында түгел икән, хөрмәтле дусларым, әти-әнине саклау ниндидер бер рухи, дини изге эш түгел. Бу әти-әни тарафыннан булган бер манипуляция. Белсәгез, мин мулла буларак, миңа күпме кеше килде. Мин өйләнә алыр идем, мин кияүгә чыга алыр идем. 40-ка кадәр карадым әнине, 50-гә кадәр карадым әнине. Әйтәм, әни әллә гарип идеме? Сынганмы кулы аягы? Юк, нормальный. Просто теләмәде ди. минем китүне. Шуңа тагын кайвакытта, хөрмәтле әти-әниләр, без артыгын кыланабыз. Артыгын кыланырга ярамый. Сезгә рәхәт, ә балаларыгызның киләчәген сез бетерәсез. Вакыты килеп җиткәч, кошлар үзләренең ояларыннан оча белмичә дә гөн, җыгылып, бәрелеп, сугылып Но килеп чүп очырга өйрәнәләр. Ә кайвакытта әти-әниләр жәллиләр. Булдыра алмас инде минем кызым, булдыра алмас инде минем углым, килеп чыкмас инде аннан. Кыш килеп чыкмый, көне-төне сезне саклап яткач. Вакыты килеп җитте икән затыгыз. Кемне техникумга, кемне институтка. Ун километрмы, йөз километр, мең километрмы, чит илгә китәме, барсын, җөрсен, күрсен. Без бит 20 мәртәбә яшәмибез бу тормышта. Бер генә безнең гомер. Алла сакласын, проблем килеп чыкты икән, вакытта чакырып китерсәгез була инде баланы. Ансы икенче мәсьәлә. Ләкин сәбәпсез баланы чакырып кил, минем белән генә тор дип, аңа ниндидер бер манипуляция ясау, хөрмәтле әтиләр, бу гөнаһ. Бу чын гөнаһ, чөнки син үзеңнең балаңны юкка чыгарасың. киләчәген. Аның бәлки мәхәббәте булгандыр, бәлки яхшы эш предложениесе булгандыр. Һәм шушы үзеңнең хатинкаларың белән үзеңә рәхәт булсын, үзеңә кызык булсын, үзеңә сөйләшеп утырырга кич белән кеше булсын. Аеруча бит инде ул проблема беләсезме кемнәр? Аерылган хатыннар проблемасы. Алар бит инде бер үзе балаларын үстерәләр дигән кызларын, малайларын Аннары җибәрәселәре килми. Даже теге статистиканы алганнар иде 2022 ел буенча. Анда бит инде Россиядә средний гаилә беләсезме нинди? Средний статистический гаилә. Бер хатын, карт. 60 яшьлек әби инде. Аның кызы 35-30 яшьлек һәм бер онык. Менә бүген средний семья в России. Һәм монда бөтен сөйтәләр, нормальный мужиклар юк дип. Эш нормальный мужикларда түгел. Эш әтиәниләрдә. Әтиәниләр. Әнә теге кошны сезгә тагын мисал иттереп китерәм. Ул җыгылып төшеп, аякларын, канатларын сындырып бетерә, ләкин аннары очырга өйрәнә. Ютубтан кабызып карагыз. ничек кошлар очырга өйрәнәләр. Берсе дә генә әзердән әзерләм өйрәнми. Аннары тотыналар. Вот, улым, кызым, аерылыгыз булмый, тегеләй булай дип. Беркем дә идеальный яшәми. Беркем дә фәрештәләр кебек тормый. Шуңа дагын бөтен кешенең сынавы була. Бөтен кешенең авырлыгы була. Шуңа да һәм балаларыгызны җибәрегез, саклап утырмагыз. Йөрсеннәр, күрсеннәр, чит илләрдә чыксыннар. Ату минем үземнең генә күпме таныш бар, үземнең генә дуслар. Кайсылары 40 яшь, 50 яшь Өйләнә дә алмадылар, гаилә дә кора алмадылар. Ләкин әти-әниләре тарафыннан алар изгеләр, чөнки әти-әниләрен алар бессовестный кебек ташлап китмәделәр. Юк, дуслар. Монда әти-әнидән башка җиңүче юк. Аларга рәхәт. Ә менә бу 40 яшьлек, 50 яшьлек ирләр һәм хатыннар. Алар психологик яктан күбесе уже бик каты җимерек кешеләр. Белсәгез иде, менә күпме кеше генә яза бит. Күпме генә кеше яза. Хәзрәт нигә болай, нишләп тегеләй дип.

Менә хәзер монда юлы бар ди. Менә монда памятникларны һәм бар күрсәтәм һәм мәчеткә кереп өйлән укырга кирәк. Местный вакыт белән бер 20 минут элек өйлән намазы керде. Монда зур жилищный комплекс салалар менә. Әкәмәт нинди размерлар. Монда вообще жилый комплекслар күп.

Хәзер иске берләр бар моның. Вот стройка бара бит инде. Хәзер күреп китербез. Угу. Тарихи нәрсәләр бар. Ну, да инде. Советский ремонтта бар. Менә яңача ремонтта күренә. Менә манара аңлап бетерәм. Берәр гасырлык микән бу? Мин әкренләп кенә тарихчыга әйләнеп барам мин. Примерно әйтерлек иттереп. Менә бу инде 90-нчы еллардагы ремонт. Моны мин әйтә аламын. Менә бу портал Тоже 90-ларда ясалган. Вот. Ә менә бу иске күренә ул. Ишекләр матурдай, карасын матур ишекләр. Менә бу бина иске. Мисал, значит, пристроена. Менә манара караса, матур манара.

Шушы зур флаг кырында дип дикрак якын түгел менә. Мәчеткә керәбез хәзер. Монда капитальный ремонт бара. Менә шушындый булачак инде. Яңача. Мин болар белән сөйләштем. Менә мотор кирпичный кладка элеккеге ябылачак бит инде. Алмыйчак, жалко, конечно. Мин үзем менә мондый яңа форматта мәчләрне бик тә консерватмыйм. Иске форматта булган күпкә матуррак. Ишек карап килеп бу. Ишек не матур. Вакыт куйнамас. Иле булган сәгать 1-дә, иртәнге 5-тә Әй, ул биштә егерме биштә, икенде биштә биш, ахшам унсигездә кырык биш, ястү егермедә унбиш. Шундый эчке зал инде шул Бухарский тип. Мин нәрсә әйтергә оныттым, хөрмәтле дуслар. Анда бит ремонт бара, капиталь менә шул Бухара белән Самарканд Саманидлар дәүләтенең баш каласы булган, ләкин совет чорында анда бит бик күп үзбәкләрне күчергәннәр һәм үзбәкләр дә күченгән анда более-менее развитый шәһәр дип. Һәм шулай иттереп үз вакытында үзбәкләр саны таҗиклар саны белән бер булгач, э, Совет Союзы тарала башлаганда Бухара белән Самаркандны ни гаҗәеп э, тарихи таҗиклар шәһәрен үзбәкләргә биргәннәр. Бераз гына даже үпкәләтә дә икән кайбер кешеләрне чөнки аларның тарихи башкалалары ләкин аптырап калмаганнар душанбедан башкала ясаганнар вот шуңа монда бөтен мәчетләр жаңача ә, иске мәчетләр инде самарканд белән бухарада калган

Тренажер зал. Вон на студент тоже ловит. Балкон найти бы добр. Бик матур рәсемнәр, ясалган яхшы. Хаҗи Якуб дигән мәчетнең исеме. Хаҗи Якуб. Болай богатый отделка, матур. Михраблар да яхшы. Бик күп булса, иң күп матур. Люстра, Әлмәт мәчетендә шундый люстра иде. Менә Боковой полу ниләр? Полукуполлар, ярты, ярым чатырлар. Имеш, ремонт бара бит инде. Эштә дә, тышта да. Ремонт бит соң әле. Түшәмнәрне дә куптарып әзрәк кенә ремонт. Эш бара полным ходом. Бу Душанбаның более-менее тарихи мәчете. Чөнки бөтен калган мәчетләр җаңа. Иске әйбер монда дулкын юк тагын. Стандарт нидә бар ящикта һәм менә мондый садака да бар. QR-код белән телефонын китерәсең дәген автоматически ссылкасы ачыла. Һәм син шул ссылка белән бу мәчнең счетына акча күчерә аласың. Турыдан туры. Беркем дә күрми, беркем дә ишетми. Бик яхшы бер качырын садака форматы була инде бу. Вот. Тан коралас инде мәчетнең уже реконструкциясе булган. Ак мәчеткә әйләнгән бит инде бу. Мотор. Әйе, ләкин миңа теге иске стиль бик нык ошый шул. Мыслы мотор инде. Но иске стиль теге кирпечләр буялган үзенчә бер шарым биреп тора. Менә бу инде Вообще тоже Александр это помпезность. Низер помпезный парк, вот только Беркем дә юк. Зато квадратный километр, километр монда асфальтлар. Рабочилардан баша беркем юк монда. Менә инде теге тагын бер корона күрсәткеч. Матур домнар бит инде салынган. Тегендә дә күрә аласыз. еракта тора. Ә теләсәгез, монда күрә аласыз бит инде тауларны. Алла ярдәм бирсен. Амин, амин. Вот әнә тегендә еракта таулар, менә монда артта таулар. Э, Нәрсә әйтәсем килә? Душанбеда зур смог бар. Асархана, музей, галерея, кинотеатр, кафе бар, китапхана. Менә шундый кызыклы монумент. Самани монументы и Самани паркы була бит инде бу. Миннән башка монда рабочийлар гына йөри. Чөт берәү дә күренми. Якынрак киләм бит инде.

Шундый бик интересный мозаикасы да бар. Аккуратно мотор итеп ясалган, бер турист бар. Минем кебек. Менә монда, кстати, мотор арка бар. Анда барып карап килермен. Вот. Менә монда тагын бер стилда тарих белән бу кайсы гасыр әбіз абзый мында абзый бит инде басы совет чорлары инде значит совет чорлары хәзерге чорлар Менә еракта шәһәрне күрә аласыз инде ахырда тауларда урнашкан. Монда мин күз күрә, телефон күрмидер инде. Но шәһәрнең чите зур-зур таулар белән капланган. Таулар арасында. Монысы бит инде Исмаил Самони, Совет чорлары, 90-нчы еллар, 2000-нчы еллар төнсе. Закрыто, да? А почему не сөйләштем? 8 дән ачыла, бүген выходной ди. 70 сом мани түләсәң ди. Бөтен зданиедә бер икенче, беренче, икенче этажлар музей һәм өстәге вышкага менеп карарга була 70 сом мани. Ул инде 600 сум тирәсе була. Белмим дә инде чөт күбрәк тә тоела. Но менеп карасаң интересно инде өстен нинди икән. Менә чиратта күренеш, тегендә электростанция күренә. Монсы бит инде тагын тарих. Монсы кайсы гасыр белмим инде, может, дореволюционныйдыр. Бүген выходной ди. Монсы менә шул кеби путь вакытлары. Ә, менә бит как раз Самарканд Бухараларында төшергәннәр. Жалко, конечно. Самарканд Бухараны алдылар таҗиклардан. Но анда хаман 50-ге 50, 50 таҗик, 50 үзбәк тора. самарканд белән бухарадан в основном күбрәк даже таджиклардыр дип уйлыйм мин бик күп таджик тора фонтаннар может та кабызырлар теге булса бит инде әнә теге әниләр галимнәр чорлары синолар фарабилар так корабльдә. Бу уже Сасанидлар империясе булган вакыттыр инде. Чөнки таҗиклар корабльдә йөргән мимистә түгел. Бәлки шул вакытта аларның диңгезгә чыгыш булган. Әйе. Ул Самани империя вакытында аларның портлары булган, ул хәзерге Ирак җирләрендә портлары булган аларның. Вот күз алдына китерегез. Ну, таҗиклар дип әйтеп булмый инде, ул перслар булган, фарсилар. Бусы тоже ниндидер герой исеме жоқ инде. Алар күп инде аларның шушы Саманилар империясендә 120-130 елга анда якынча белмим бер 30 лап кеше алмашынган. Кайсыдыр э, галим якы булган, гыйлем яклы, кайсыдыр сугыш яклы, кайсыдыр завоеватель, кайсыдыр географ. Вот, ну, бу мөселман империясе булган бит инде. Хәнәфи мәзһәбендә булганнар, менә ишекләр ничек матур. Ә монысы инде Исмаил Самани, монысын таныйм инде. Самый матур читекле мужик, ну, Исмаил Самани, әнә сапожкилары матур. Бүтән җирдә стройкалар.

И монда кешеләрнең менә квартиралары. Ишекләр, тәрәзәләр и внутренний двор. Россиядә мондый тип квартир күргән юк мин. Карагыз. Монда бер квартир, монда бер квартир, тегендә бер квартир. Бөтен кешеләр яшиләр. Бик интересный. Дым. Нәрсә менеп карыйк әле. Ну, лифт эшләми бугай. Тагы ничә этаж бар монда? Фу. Ул чыга менде бугай. Һаман бетми. Ул һаман бар монда. Үз мина сташка что ли? Эшләр яшиләр шулай. Менә монсы соңгы этаж уже. О, субханалла, машалла.

музейный экспонатлар. Алла. Уникенче этаж микан бу? Онынчы бут алдында инде. Кенләп кенә теге матур здание, түгәрәк амфитеатр. Шунда керәм хәзер. Карагыз, моннан чик матур. Минем как раз күңелем тынычланды. Монда печән чабалар наконец-то. Чабылмаган печәнне күрсәм, күңелем котыра башлый. Карагыз. Мотор, чистарталар аккуратно. Монда, кстати, мин күрдем Үзбәкстанда да, Таҗикстанда да пальма утырта башлаганнар. Менә карагыз, пальмалар. Ну, печән чабырга кирәк, озакка сузалар. Печәнне вообще атнага бер мәртәбә чабып торырга кирәк, газон ялтырап торсын өчен. Менә пальмалар көткән битенә кернәп керә. Розалар. Монда, кстати, Үзбәкстан белән Таҗикстанда бик күп җирдә роза утырталар. Бик матур. Менә инде матур многоэтажкалар салалар. Әнә мин бу зданиенең түбәсенә мендем съемага. Күрмәгәндә шылт-шылт кына иттереп. Менә бу ниндидер әйбер үсә. Шыйпастый. Нәрсә микән бу? Салам алейкум. Ака, это что такое? Каштан. А, когда он его кушать можно? Нельзя, да? А то Төркиядә каштан ашарга ярый бит. Монысы башка сорттар инде. Менә каштанның яфраклары карагыз ничек матур. Амфитеатр. Ого, өстә булар вообще теге нык древниләрне ясап куйганнар. Бу бит Навуходоносорның рәсемнәре бу.

Төрле бәйрәмнәр. Менә местный интеллигентлар утыра. Мероприятиеләр планлаштырып. Бик матур. Ну, элек советский булгандай, моны ремонтлаганнар инде. Бузда не советский түгел икән. 2004 елгы монда эшләгән җегетләр белән таныштым. Шундый матур, күркәм бина. Ну, мероприятиеләр бигәз инде ди. Хәзер элек почаще булды ди, хәзер анда айга бер булырга может, айга ике булырга может, кай вакытта шулай аз була инде, кай вакытта күбрәк инде ди. Менә хәзер скоро ди коло организовать итәчәк үзенең мероприятиесен ди монда кешеләрне җыеп. Әйтәм, нигә туйлар уздырмыйлар, никахлар. Ә безнең ди э, абзый ди условие куйды ди, туйда ди 150 кешедән күбрәк булырга тиеш түгел ди. Типа исраф булачак, тегеләй була, лишний була. Шуңа тагын иң зур 150 кешелек туй. Ә монда урын бит инде үзегез күрдегез анда 400-300 кешелек арендовать ниләр шуңа ди. Рестораннарда алалар да 150 кешелек урынны ди. Шулай уздыралар ди. Шуңа бу здание күбесенчә тора. Хотя бик матур. Монда килеп просто фотосессия ачырга була, чөнки монда озеленение территории 5 с плюсом вообще нык матур ясаганнар территорияне. нык карыйлар. Шуның өчен дә чабалар. Чистарталар, аккуратный тәртип. Бик күркәм. Килегез, карагыз. Амфитеатр Душанбе.